Инде менә, хөрмәтле тамашачы, мин теге барыгыз да беләсез, үзем күпчелек балалар турында сөйләр яратам, балаларны бигрәк тә яратам. Ә менә балаларны нәрсәсе өчен яратам, имә? Аларның турылыклары өчен. Менә кечкенә балаларның бит шундый әйбер бар. Алар теге нәрсә уйлыйлар, шуны турыдан-туры биткә бәреп әйтәләр. Начармы ул, яхшымы, теге мишәрләр кебек. Юк, ну, бит инде шулай була, хәтиге Ишетәм, күңеллерәк тә ул шулай. Хәзерге балалар акыллы булып туа. Мин үзем җире генә кызык өчен чагыштырып карыйм мин үзебезнең балачак белән хәзерге балаларны. Чагыштырган юкмы? Җир белән күк арасы. Хәзерге балалар до такой степени акыллы булып туалар. Или без тупой булынганмы инде? Юк, менә дөресен әйтәм. Теге кечкенә генә балага хәзер кулына телефон бирсәң, ниме? Шул телефоннан бөтен эшен эшли ул. Интернетка да керә, фотография да төшерә, видеолар да төшерә, әллә нәрсә эшли, кирәкмәгән җиргә звонок итеп, акчаңны да бетереп куярга может. Бөтен эшен шул телефоннан эшли. Ә горшукка утырып үзенең эшен эшли белми ул. Әйе. Ну мин нәрсәдән чыгып әйтәм, без бит инде теге артистлар җырыйбыз бит инде теге мәҗлесләрдә, туйларда дигән кебек. Хәзер шулай бер зур гына туй алып барам, туйның гөрләп торган вакыты, бөтен халык ял итә. Монда шулай балалар чабып йөри. Ну ярый, алар миңа тими, мин аларга тимим, уйнасыннар. Хәзер шул балалар арасында бер здоровый гына малай шауып йөри, бер 5-6 яшьлектер. Ну, или мин кечкенә булгач, миңа здоровый булып күрендем инде ул. Хә, теге малай чапты, чапты, арды, хәлдән тайды. Хә, әнисе янына килде. Уф, әни, бүтән чаба алмыйм, ардым. Памперсым тулды ахры, алыштыр әле, авыр, ди. Биш-алты яшьтә нинди памперс? Күз алдына китерегез безнең балачакны, безнең без үскәндә памперс түгел, безнең кияргә ыштан юк иде. Без ничек җыкылан тырабышлы урамга чабып чыгып китәбез. Кояш баегачларны көтүгә кайткач кына аннары өйгә кайтабыз. Кая без, нишләп йөрибез, белүче дә юк иде безне. Шулай бит ничек күңел үзлеген. Ә хәзерге балаларны даже Прогулкага алып чыкканда да ничек алып чыгалар? Кидертәләр монда, ага, монда колготки, гамаш, носки, җылы носки, монда кидә майка, футболка, толстовка, аннары китә комбинезон, комбинезоннан тагы ботинка әллә инде ишләре белән, китә монда шапка, нәзек шапка, калын шапка, җаулык өстеннән, аннары капюшон, аннары сыңна шарф белән печәт сугалар. Теге малай прогулкага чыга дип аталганнар, Әле теге малай алмасын өчен әти-әниләре җаннан җитәкләп бара тегенә. Шуна сорап та куялар. Улым, сиңа салкын түгелме анда? ди. Салкын түгел, просто буылып үләргә может, һава җитмичә. Аннары теге хәзерге балаларын даже ашатуын да расписание буенча ашаталар. Дүрт сәгатькә бер. Су җыкыдан торды, унбиш минут узды, смесь ясыйлар да эчерәләр. Су хәт дүрт сәгать, хәт җыла, хәт җылама, барыбер ашатмыйм. Җылама дидең, дүрт сәгать узмаган әле. Та өч сәгать көтеп торыйм да, аннары ашатырмын. Ой, я, бигрәк җылак булды бу дип. Без безнең яшь чакта ничек ие? Без яшь чакта үскәндә ашаганны без, ашамаганны без. Без нәрсә ашаганны әти белән әни белми иде. Без нәрсә ашаганны күршеләр белә иде. Әйе, шулай бит. Менә күршенең бакчасыннан нәрсә җугала, значит, безнең кырсакта. Зато гомер буе витамин ашап үстек. Аннары теге, юк, ул бездә үзебезнең балаларны яратабыз. Безне дә әти-әниләр яраткан. Но без үзебезнең балаларны ничектер иркәлибез. Сезгә шулай дип тоелмыймы? Менә хәзерге, карагыз, хәзерге балаларның, әгәр кыз бала булса, өенә керсәгез, анда шуңа элек тау өелеп тора уенчыклар белән. Анда нәрсә генә җок, Барби да, мягкие игрушка, егет кеше булса, тоже шундый тау, анда трактор, машина, автомат, пистолет, нәрсә генә җок. Ул алар белән уйнамый да. Ә без нәрсә, безнең уенчыктан ике генә әйбер бар иде.

Кибеткә кергәндә, самый куркыныч әйбер бала белән кибеткә керү. Бала уже теге кибеткә кергәндә үк теге Гитлер Мәскәүгә караган шикелле карап кереп бара. Аннары кереп җиткәч, ул әйбер кирәк маңа, кирәк нимә тотыначларга, миңа тегесе кирәк, миңа монсы кирәк. Монда инде мескин әти белән әни гаугалана. Улым, җылама инде, пожалуйста, кешедән яхшы түгел бит. Оятка калдырасың, улым, сиңа нәрсә, монсы кирәкме? Э, Юк, монсымы? Җара монсын, улым, тотып тор, мин ван тегесен алып киләм, дип хәзер. Кечкенә балаҗанды әти-әниләре шавып йөриләр. Ә без үскәндә ничек иде? Без үскәндә аның хәтле кибет тә юк иде. Аның хәтле выбор да юк иде без үскәндә. Ялыкна кибеткә керәбез дә. Әти, әйе, бүген генә булса прәннек алыйк әле. Нинди прәннек ятсыз, болай да акча юк. Мә ремень берне шалт. Все. Аш исе килми. Тамак туйды. Җылысы да килми. Әни изге витамин. Ремень. Ну, әйтәм ич, теге балалар белән сөйләшергә яратам, хә, өйдә утырабыз шулай, теге малай бар, теге ни, семейный совет, кичке аш, өйдә утырабыз. Ну, мәйтәм, улым, иртәгәдән мәйтәм, безнең гаиләдә яңа тормыш башлыйбыз, яңа биттән. Мин мәйтәм, начар гадәтләрен ташлыйм. Әниең үзенең диеталарын ташлыймы? Ә син, улым, мәйтәм, нәрсә ташлый аласың? Ә мин садикны ташлый алам, ди.